Smajt mara tirrakonta l-esperjenza tagħha wara li neħħiet l-utru. Fl-aħħar, ħassitha tgħix mill-ġdid għax ma baqgħetx tbati minn ħafna uġigħ. Però qalet ukoll li bħal fiha hemm xi ħaġa nieqsa. Mara li tgħaddi minn din l-operazzjoni għandha tingħata xi forma ta' sapport?
L-ewwel tip ta' sapport għandu jkun eh, l-affett fiżiku, ħanajtek din hija major operation u Allura, ovvjament il-mara, per eżempju, għandha l-ewwel ġimgħa b'qista tgħid l-isptar. It-tieni ġimgħa ħa tkun forsi d-dar imma tistax tagħmel xi erfieħ jew faċendi. U b'kollox, ħa ngħidu hekk, ngħidu aħna naħsbu li qisu perjodu ta' sitt ġimgħat l-irkupru fiżiku għandu jkun lest. U mbagħad hemm l-effett psikoloġiku, ħa ngħidu hekk, kemm għall-mara biex taġġestja l-fatt li m'għandhiex l-utru u kemm jekk tneħħew l-ovaries kif għadna f'programmi oħrajn, il-mara ħa tgħaddi mill-menopawża u peress li dan jgħidulha di surgical menopause ħa tħoss ħafna effetti u ħafna drabi nagħtu jekk ma jkunx hemm kontrandizzjonijiet ħa ngħidu hekk nagħtu l-HRT jekk mhux fit-tul għall-inqas għal ftit xhur biex it-tranżizzjoni tkun iktar gradwali.
Kif semmejna fi programm ieħor, il-hysterectomy issir bħala l-aħħar soluzzjoni. Fil-fatt insibu trattamenti oħrajn li jistgħu iwasslu biex din l-operazzjoni tkun evitata. E, dana jiddependi ovvjament aħna ma naqbdux immorru ħafna drabi għal hysterectomy. Ċumbum meta tiġi pazjent għandna, però jiddependi il-kawża naturalment. Jekk pereżempju l-problema hija ta' heavy periods, hemm treatment kemm permezz ta' pinnoli kif ukoll ta' tip ta' coil, pereżempju li nistgħu nqiegħdu fl-utru biex nixxef il-period. Ukoll pereżempju trattamenti oħrajn biex inixxfu l-fibromi. F'każ ta' infections wieħed l-aħjar jevita permezz ta' antibijotiċi. Jekk imbagħad il-hysterectomy qed issir għal raġunijiet ta' kanser, dina ma sax tiġi evitata għalkemm nafu li hemm trattamenti li jistgħu jgħinu l-inforra tal-utru biex tibqa' nadifa u tnaqqas ir-riskju li tista' twassal għall-kanċer. F'każi fejn il-hysterectomy qed issir għall-kawża ta' meta ngħidu jiddendel l-utru aħna nafu li jekk il-mara pereżempju ma tqandilx hemm ċans li ma tiggravax tant li mbagħad ikun ikollha ssir l-operation.
Wara li ssir l-operazzjoni, il-mara trid tagħmel xi jiem mistrieħa. Dan jista' jiddependi anke fuq l-istat tas-saħħa tal-mara, fejn kundizzjonijiet ta' saħħa oħrajn jistgħu jtawlu l-proċess ta' riabilitazzjoni.
Qabel ma nirrispondik f'din is-sitwazzjoni ħa ngħidlek li kemm hu importanti anzi li jsir preparament minn qabel għal hysterectomy u l-iktar affarijiet li ħajaffettwaw kemm huma t-tipjip għaliex imbagħad ovvjament il-loppju ħajaffettwak iktar ħażin u wara l-operation ħajkollok ċertu xriera u sola li kemm ħa jżidulek l-uġigħ ta' wara l-operation u kemm ħa perspiċi l-ferita mhix ħadd fiq daqshekk malajr. Fil-każ ta' piż żejjed fejn iż-żaqq tkun daqsxejn imdendla, ukoll l-ewwel net l-operation ħa tkun iktar diffiċli għal min qed jagħmilha. Kif ukoll nafu illi l-ferita mbagħad ħadd fiq inqas tajjeb u hemm ħafna iktar riskju ta' infezzjoni fil-punti. Mela jekk hemm xi piż żejjed u l-mara tista' tagħmel id-dieta biex tnaqqas il-piż, ħatejna wkoll anka bħala healing u kemm anka biex wara l-operation wara li jkunu fiqu l-punti il-mara tista' terġa' tqum fuq ruħha u terġa' tibda l-ħajja normali.
Semmejna fi programmi oħrajn kif il-mara wara l-menopawża tibda tbati minn sintomi fiżiċi u minn xi problemi ta' saħħa relatati mat-tibdil fl-ormoni. Mara li tagħmel hysterectomy ukoll tgħaddi minn dawn is-sintomi jew le?
Mela ta' min ngħidu li l-hysterectomy il-fattur kruċjali huwa jekk jitneħħewx l-ovaries, l-għenieqed tal-bajd jew le. Għaliex once li l-familja hija kompluta, inti l-utru in a way m'għandekx tagħmbih. Allura dak mhux se jaffettwak. Alright mhux se tara iktar period imma as such mhux se jaffettwalek saħħtek. Huma l-għenieqed tal-bajd li huma l-fattur kruċjali. Issa jekk inti ġa waqaflek il-period ġa għaddejt mill-menopawża u mbagħad jitneħħa l-utru l-għenieqed tal-bajd mela dik inti mhix ħa tinbidel ħajtek. Jekk għadek tara period u jitneħħa l-utru u jkollok iżjed minn 45 years u nneħħu l-għenieqed tal-bajd hemmhekk iva. Navżawhom il-pazjenti li ħa jgħaddu mill-menopawża u li jista' jsir trattament biex intaffu s-sintomi. Normalment meta jitneħħa l-utru u l-mara jkollha inqas minn 45 sena, jekk l-ovaries ma jkunux jidhru morda, jitħallew f'posthom għax għad għandhom pereżempju perjodu ta' sitt snin jew iżjed fejn ħa jagħtu fejn ħa joħroġ il-hormones minnhom u ħa jgħinu s-saħħa tal-mara.
Tikka aktar dwar saħħtek. Il-qara ħamra hija ħaxixa komuni ħafna ma tiswix flus u li tista' tintuża f'bosta ikliet sempliċi li nippreparaw għall-familji tagħna. Barra minn hekk il-qara ħamra fiha ħafna benefiċċji ta' saħħa, fosthom l-ammont ta' fibra illi fiha jgħinek biex timtela u għalhekk idum ma jaqbdek il-ġuħ. L-ammont ta' vitamina A jgħin biex titjib il-vista, mod partikolari fid-dlam. Tejn biex titbaxxa il-pressjoni fid-demm. issaħħaħ is-sistema immunitarja tal-ġisem u b'hekk tbiegħed ir-riskju ta' infezzjonijiet. Ittejjeb anke ċ-ċirkulazzjoni u tbiegħed ir-riskju tal-mard tal-qalb. Tikka aktar dwar saħħtek għada.